Aljak gyzyňa hakykaty aýtdyrýan sendir Berdi. Diňle Arzuw, sany mesgeden tutýan, menem saňa sorag berýän. Ýalan sözledigiň gün iki açylýar şudan emessene, şoň üçin dogryňy aýyp bolýamy? Maňa Pul üçin durmuşa çykýaňmy ýa hakykatdan gowy görýäňmi. Waý toba Döwran pul eliň kiri mi seň özüň gowy gören üçin durmuşa çykjak bolýaň hemme gyzlar bir däl.
Menden başga oglan bilen ege günde gürleşip gördüňmi hä. Waý men ilki gözümiň göreni sen hiç haçan hiç kim bilen gürleşip görmedim senden başga.
Üçünji sorag, Men ölsem ölersiňmi? Gözüňi gyrpman ölerin. Sensiz bu durmuşy näme deýin meň ýüregim urugda sen.
Daşda, ýör onda, toý bola çykalla.
Zanamesgada, Indi sorag bermek meň gezegim.
Ýokary hilli amatly baha. Bu diňe TNT-de bar. Eý Mahym Nirdaý sen hemme näme işleň Bauer zeýmesini taşlaňda gel şu wagt meniň ýanyma arkaçy men seni öz täze dewuşkaň bilen tanyş etjek. Kim ol? Nädip beýle çalt geldiňä? Arkaç diýdiň ähli sen meni bärde naharlarsyň a ýör sen göni şo taýda üçünji galy bir kafe. Bu Meňli meň täze dewuşkam. Bulam mahym meň jigim. Görüň, ine üstaýjak, hepajykda marozwdan. Allahym, nirde tanyşdyňyz? Elin şekil eken. Eý, mahym, gaýrat et, her dewuşkan bilen şeýtdan gytlaýda, bir adam adam bolaýda-ow, pažalysta. Ol adam bolsa, gymmat.

Ey borla onda täze taparsa ya. Ama git kan pol yoksa kafa kafa yürüyün. Bol yürüyün igra bozan doyun. Onun gibi. Anna bolya. Anna anna anna bolya anna anna. Men näçe gezek düşündirmeseň adam gepine düşünýäňmi? Men diňe şu taýdan iýjek. Diňe şu taýyň naharyny iýjek. Näme? Näme? Eret diýjek bolýaň. Gowy gördüm. Znaçit indi men şu taýdan iýmeli. Düşündiňmi? Ýo. Ýo ýo ýo sen ony ýa zat diýip bilmez. Näme pallaýaň meň gürlejek wagtym? Men pallamok-a, men gürlejek bolýan. Wapşe gürleme.
Salam. Görkezeýinmi kör-çaga bolan ýerin? Akylym sen meni habaram tutmadyňmy men kör-çaga boldum-a? Aý nätdiň-a haçan bolduň? Ynanmasaň görkezeýinmi kör-çaga bolan ýerin? Öý ýok-ow dur bir mün. Utanç haýaň ýokmy sende? Bir. Adamlar bar, zatlar bar, bir çete bir ýerip geçäýeli. Näme utanyp görsünler-dä hemek şaýtam, günä iş edem o adam, sogap gazanaryn-da, uý.
Bolýa, bol, onda resko görkeräý-dä, bol. Seret berik hany, ho, hassahana üçünji gatynda bolun-da.
Karoçi, şum aýagynda lal osunma. Bu-da Asad aga bar-a tans edýän, şu ellerini gazyp, owudyna tans edýän bar-a. Şoň tansyny görýär. Menem oňa-da näme, tansy gürlenjek bolýaňmy diýsem, ýok diýýär. Onda näme üçin görýäň diýsem, owadan gürleýän diýýär.
Waý, kaka niýet şo bir çaga rusça.
Nesip bolsa, senem ryza bolsaň, toý edip bir birigäýeli diýdim. Wah, birigenimiziň işi haýyrly, ýöne meň bäş sany çagam bar-da. Hiç zyýany ýok, meňem bäş sany çagam bar. Nesip bolsa, Toýdan soň özümizdenem bir bäş sany çaga bolsa, on bäş sany çaga oňuşyp ýaşabereris-dä. Sen razymy? Razy.
Waý, kaka diýip şöwür çaga rusça. Kim biler kim rusça, ýüregim ýardyň. Nädip düşündirsemkäm atlaryň nämedigini. Karoç bara diňle, meň çagalam bilen seň çagalaň biziň çagalarymyzy urup otyrlar-a.
Ööö ne köçä sygamak. Owo köçä sygamak o ajyna ajyna çykalym. Ýör göwnüň etsin. Ýörsene göwnüň etsin. Duran jan geldi. Alo. Ha janym. Bagt köşk Nurtoý mekanyna. Joram bilen dostuň barmy? Ba. Owo ba ba dostum ba. 5 minut boldy. 5 minutda 3 minutda barýar. Daway.
Alo. Eşitýäňmi? Tüýrem ýaly. Hawa, eşitýäňmi?
Menmi? Hawa, sen. Eşitýän.
Näme boldy?
Tüýrem ýaly. Kömek etde.
Yoldaşyňa jaň etde how.
Ay oňada jaň etdim oda alanok. Ay bolya hani zapas bar zapas barmy? Oňada jaň etdim oda şumada alanoga. Ewa agay näme bolday? Sen kim?
Näme diýip dursuň o zapas papas zapas.
Nauşnikde gürleşip durun. Her hili samsyklar balagy. Bolla bolla senem çalt gelle oje ýollar lak atyp başladylar. Hä. Bolýa. Men siziň haýsyňyzy saýlajagymy bilemok. Meni saýla.
Zadyň gowusyny saýlamaly borsuňda. Zadyň daşy gowy bolanda näme, içi çüýrük bolsa. Men saňa söýgi berip bilýän. Men saňa BMW berip bilýän. Men saňa Mersedesiň kärak owadan duýgy berip bilýän. Men saňa kottežiň açaryny berip bilýän. Men saňa kottežiň giňligi ýalak ýüregimi berip bilýän. Maňa olar ýaly giň ýüregiň gerek däl. Ýör kakajan, BMW-ňi göräli.

Men siziň haýsyňyzy saýlajagymy bilemok. Meni saýla. Zadyň gowusyny saýlamaly borsuňda. Zadyň daşy gowy bolanda näme, içi çüýrük bolsa. Men saňa söýgi berip bilýän. Men saňa BMW berip bilýän. Men saňa Mersedesiňki ýaly owadan duýgy berip bilýän. Men saňa kottežiň açaryny berip bilýän. Men saňa kottežiň giňligi ýalak ýüregimi berip bilýän. Maňa olar ýaly giň ýüregiň gerek däl.

Äriňe eşek ýaly işlesin, gazansyn. Sen hem şeýip ýart içip, zyňyp isrip et, bormy?
Waý bolýala kakasy men doýamsoň zyňdym da seň işjeňňi nä bileýin. Bilýän men maşyna.
Şeýle kiçiden ula gitse gowy bolmaz. Ýok, uludan kiçä gitse gowy bolar. Bolýa.
Çynar, muny näme üçin beýdip goýýaň? Kiçiden ula gitse gowy dälmi şony ýalak bolup? Çalt düzeltsene öňküsi ýaly et. Men ýaňy aýtdym-da, şeýtmäli diýdim. Bol, bol, bol, bol, düzelt. Bärsini süpüräýin, hapa bolup dur. Aý, ýok, häzir ýene hapalanýar, süpürip oturma. Çynar, bäriniň hapasy näme? Men aýtmasam syryp süpüreňzok-aý. Ýaman ýalta ýesene.
Men ýaňy aýtdym süpür diýdim etmedi. Ýap görellaý magazyny. Intäk ýarym saat baras gygyrmaýarlarmy bize. Ýok hiç zadam diýesi ýok.
Bolýa.
Çynar çynar näme ýapýaňyz. Ýene ýarym sagat bara. Men ýaňy diýdim bize gygyrarlar giçka wagtynda gaýdaly diýdim etmedide.

Aý ýüregim ýarylaý meňem. Diýen senden alan pulumy yzyna zorajak bolýaňmykam diýip. Men saňa diýýän, sen düşünýäňmi näme etmeli indi biz? Näme etmeli bor?
Eneň ataň ýüzüne gelip bolmaýara ho. Şolar näme diýse şoňa-la yrza bolmaly bolýas. Hudaý sowýandyr. Birinden-ä dyn.